Yam tye dano mo i Ramataijopim, ma i lobo godi me Epraim, nyinge Elkana wod pa Jerokam, ma wod pa Ilui wod pa Toku, ma en aye wod pa Jopi ma jo Epraim. Onongo tye ki mon aryo, nying ngat acel Ana ki nying dako mukene Penina. Penina onongo tye ki litino, ento Ana onongo litinone peke. Dano man yam a ki i gange mwaka ki mwaka ci cito ka wor rwot me mony ki ka tyerogi tum i Cilo, ka ma onongo tye iye awobe pa Eli aryo, Koponi ki Finekaci, ma gin ajwaki pa Rwot. I nino ma Elkana tyero iye gitumme-ni, en miyo dul ringo bot dakone Penina ki bot awobene bene ki anyirane ducu. Ento kadi bed en maro Anna mada, en bedo ka miyo bote dul acel keken. pien Rwot onongo otweyo iye woko pe nywal. Nyeke bedo ka ngeto iye marac ki cwero cwinye, pien Rwot otweyo iye woko pe nywal. Kit tim meno obedo ka timme mwaka ki mwaka. I kare ducu ma an acito kunnu i ot pa Rwot, nyeke bedo ka ngeto iye. Yam miyo an abedo ka koko, ci pe camo. I nino mo acel cwara Elkana openye ni. Anna, Ikok pingo? Pingo pe icamo? Cwinyi cwer pingo? An pe ayomo cwinye makato awobi apar? Ka dong gutyeko camo cam ki mato i Cilo, ci Anna oa malo. I kare-nu, onongo ajwaka Eli obedo i wi komme i nget okar doggola me ot pa Rwot. Anna onongo cwinye cwer matek, ci ocako lego Rwot kun kok matek twatwal. Okwong okwong kun waco ni, Ai, Rwot me mony, ka ce ibineno aroma ma angecana tye kwede, kun ipo pira, ma wii pe wil i koma, ci imiya latin laco, ci abitingo amiyo bot Rwot pi kare me kwone ducu, dok lyeti mo bene pe bigudo wiye. Ka en pud omedde ki lega i nyim Rwot, Eli obedo ka neno doge. Anna obedo ka lega ki i cwinye kun del doge aye yenge, ento dwone pe winye. Mumiyo Eli otamo ni en dako ma lamero. Ci Eli owaco bote ni, Ibimer pi kare ma rom mene? Juk mero ki kongo vinoni-ni woko. Ento an odok iye ni, Pe kumeno rwoda. An a dako ma cwer cwiny aye oneka woko. Pe amato kongo vino nyo gin ma mero dano. Ento abedo ka yako lok ma i iya woko i nyim Rwot, pe ilok abed dako ma kite rac, pien gin ma abedo ka loko-ni ducu dwonge para ki cwer cwiny. Ci Eli odok iye ni, Wot ki kuc. Lubanga pa Icrael myero oye legani ma ikelo bota-ni. Anna ogamo ni, Wek gum okaya i nyimi ladit. Ka okato, ocito woko, ocamo cam ci wange odoko leng. Gupuk woko odiko con, gucito ka woro Rwot. Ka lacen gudok paco tuggi i Rama. Elkana obedo ki dakone Anna, ci Rwot ogamo lega pa Anna. Anna ogamo iye ka kare oromo. onywalo latin laco ci ocako nyinge Camuel, pien owacci, Alega alega ki bot Rwot. Elkana ki jo ma i ode ducu dok gucito ka tyero gitum me mwaka bot Rwot ki pi cobo kwonge. Ento Anna pe ocito. Owaco bot cware ni, Ka latin dong obworo doto cak, abitere wek ocinen i nyim Rwot, obed kun odong matwal. Cware Elkana ogamo ni, Tim gin ma ineno ni ber, kong dong ikur wang ma obworo dot. Ento Rwot aye ocob lokke kakare. Ci Anna odong ka dot latinne, nio ko oweko dot ocak. Ka dong wode obworo dot, ci otere, kacel ki twon maditte romo mwaka adek, ki moko kwon ma romo debe aryo, ki opiro kongo vino, ci okelo i ot pa Rwot ma i Cilo, ka onongo latin pud tidi. Guneko twon ka gutero latin bot Eli. Ci Anna owaco bote ni, Ai, rwoda, tika ipo i koma? An aye dako ma yam acung i nyimi kany kun alego Rwotti. Yam alego pi latin man ci Rwot oye legana ma akok kwede bote, mumiyo an adyero en woko i cing Rwot pi kara me kwone ducu. Dok adyere woko i cing Rwot en, ci guworo Rwot kunnu. I kare meno onongo Camuel tye ka tic pi Rwot i te loc pa Eli. Onongo lok pa Rwot bino kicel kicel keken, ginanyuto ma Rwot cwalo macalo lek pe nen ata. I kare meno onongo wang Eli ocito woko, pe dong neno piny. I nino mo onongo obuto piny ka ma en buto iye, kun mac tara pa Lubanga pud lyel, dok kun Camuel obuto piny i ot pa Rwot ka ma canduk pa Lubanga bedo iye-ni. Ci Rwot olwongo ni, Camuel, Camuel! Camuel ogamo ni, An atye ene. Ci oringo bot Eli owaco ni, An atye ene, ibedo ka lwonga? Ento Eli ogamo ni, An pe alwongi, ci but piny doki. Camuel odok obuto piny, ci Rwot dok olwongo ni, Camuel, Camuel! Ci Camuel oa ocito bot Eli, owaco ni, An atye ene, ibedo ka lwonga? Eli ogamo ni, An pe alwongi latinna, ci but piny doki. I kare-nu onongo Camuel peya ngeyo Rwot, onongo Rwot peya oyabo lokke bote. Ci Rwot dok olwongo Camuel tyen me adek-ki, ci Camuel dok oa ocito bot Eli kun waco ni, An atye ene, ibedo ka lwonga. Ci Eli oniang ni Rwot aye obedo ka lwongo awobi-ni. Mumiyo Eli owaco bot Camuel ni, Ci but piny, ka ce dok olwongi ci ibiwaco ni, 'Rwot Wac lokki, an laticci atye ka winyone. Kit meno Camuel odok obuto piny i kabotone. Rwot obino ci ocung cok kun lwongo kit ma olwongo i kare ca-ni, Camuel, Camuel! Ci Camuel ogamo ni, Rwot, wac lokki, an laticci atye ka winyone. Dok Rwot owaco bot Camuel ni, Nen ba, An dong atye cok ka tiyo gin mo i Icrael ma bimiyo dano ducu ma winyo komgi bito lirut. I nino meno abicobo gin ducu ma yam aloko i kom ot pa Eli, cakke i acakkine o wa i agikkine. An dong atito bote ni abiketo can i kom jo me ode matwal pi gin ma guroco ma en ngeyo wa con, pien litinone gubedo ka yato Lubanga kun en pe jukogi. Mumiyo akwongo kwong bot jo me ot pa Eli ni, pe tye gitum mo nyo gityer mo ma bikwanyo bal ki i kom jo me ot pa Eli matwal. Camuel obuto nio wa odiko ci ocako yabo doggola me ot pa Rwot. Onongo en lworo tito bot Eli lok ma Lubanga onyuto bote. Ento Eli olwonge kun waco ni, Camuel, latinna. Camuel ogamo ni, An atye ene. Ci Eli openye ni, Rwot otiti lok ango? Pe imwoa lokke. Lubanga myero oket can i komi kit meno ki makato bene ka ce imwoa lok mo i kom lok ducu ma en otito boti. Kit meno Camuel otite lok ducu kun pe omwowo lok mo bote. Eli ogamo ni, En aye Rwot, wek otim gin ma oneno ni ber. Camuel omedde ki dongo kun onongo Rwot tye kwede. Rwot pe oweko lok mo ma Camuel owaco obuto poto piny i ngom ma pe ocobbe kakare. Ci jo Icrael ducu cakke ki i Dan o wa i Beceba, gungeyo ni Camuel dong gimoko me bedo lanebi pa Rwot. Rwot omedde ki nen doki i Cilo, ka ma yam onongo onyutte iye bot Camuel kun tito lokke bote.